Insellmulkom sinjuri u nilqawkom għall-aħħar programm ta' Shooter. Eh? Għal-aħħar.
U l-lum ħankun qed nagħmlu programm ftit speċjali. Tgħidlix.
Ħa nagħmlu wieħed bħal m'għamlu tal-Valken, rajtu tal-Valken. Ma rajtux, ma kellix iċ-ċans li qed nara imma. Issa għalija li ma ħażżabbar. Asħaq, għax kont naf se jiġri, kont naf li ħajaqa fuq ħażżabbar. L-istorja. Jiena nkun irrid film li jaħsadni bħal Titanic. Il-Titanic ma konx naf li ħajera, allura f'daqqa waħda ħasadni, fimt?
Ok, il-programm tal-lum, sinjuri, ħajkun programm fejn ħana raw affet li intom taħsbu li vera imma mumiex veri. Tipo?
Eżempju, il-breakfast hija l-ikla l-iktar importanti fil-ġurnata. Eh, veru. Mu vera xejn.
Eh, mhux veru.
Dak kien hemm dan ir-raġel, mela dan kien jimmanifattura dak is-cereal tajjeb, issa. Tal-korn.
Tal-korn. Mm. Issa da, ovvjament xiex jagħmel ibih biex jagħmel flus. Allura x'għamel? Għamel kampanja sħiħa u daħħalha fl-imħuħ tan-nies illi l-iktar ħaġa importanti illi tieħu l-breakfast biex inti propju tiekol. Illi mhux vera għax inti mhux kemm tiekol, mhux tiekol imma kemm tiekol mal-ġurnata kollha. U x'tiekol tajjeb. Tajjeb.
Vera, qed iġġelni eżempju daw li jagħmlu l-intermittent fasting. Intermittent. Fasting. Daw jaqbżu l-breakfast ħafna drabi. Eżatt, ġifieri.
Veru, għandek raġun.
Għandek waħda jien. Tina. Għandek waħda jien. Meta tara ġemel. Ġemel, bil-ħodba.

Jekk il-ġemel ikollu l-ħutba wieqfa mimlija xaħam, mela l-għodod ittih waħda ħxna, fimt? Jiena ma naqbel xejn li tpartu in-nisa mal-ġmula, taf. Għaliex imma, għaliex, taf kemm huma wert il-ġemel? Ara, taf mmorru f'argument. Isma' mmorru f'argument ieħor għax ħadd. U la tagħmel mal-mara tista' tagħmel mal-ġemel bla ankwett. Iva, ejja, ejja, ejja, ejja, ejja, l-aħjar ma mmissux magħhom. Tant huma economical, aħna fil-fatt ma ninkejlux bil-horsepower imma bil-camel power desert, tajjeb. Da jiena ġemel. Neħdu jixrob darba niftakar ngħid ħa neħdu jixrob ħa. Fix-xahar neħdu jixrob, jixrob erban gallun u joqbim xejn ma jaħli. Fil-fatt għamilt anka meeting ma' trasport mal-Ministru trasport tagħkom. Bonnet, ma' Bonnet.
Awaj, għak ismu l-Ministru trasport Bonnet. Għal-karuzza. Eh. Ah, rwena dom il-mantejn. U tas-sajt X'jismu sajt? Ma temmenx imma kombinazzjoni il-segretarju parlamentari li tieħu ħsib is-sajt kun joma sajd ukoll. Antom poplu uniku qatt ma smajt dal-kombinazzjoni kollha f'pajjiż wieħed. Għamma nsumma ħares issa vera ħammur għax irid immur niltaqa' mal-Ministru tat-trasport ħalli ngħidlu, a nneħħu l-karozzi kollha u kulħadd jarma bil-ġimel. Ngħidlek tajba ma l-problema li ħamġu naqra l-ġmula, eh? Għafemni, s-sitwazzjoni tagħkom tat-traffiku diġà tal-ħara, ġifieri ma nistax. Għarem ħa nkomplu mexxi, mexxi, mexxi!
U għandi oħra fuq ix-xarkijiet. Eh, faqqa.
Għax eh, xark jekk taqta subaj. Ixommu dem il-bot jgħidu. Eh. Mhux vera. Mela, e, e, e, naqbdu xark u nitfaw fil-piscina nazzjonali. Għalix ħad titfaw.
Li għet intik eżempju bħala daqs. Bħala daqs. Traġedja għata. Issa, li.
Ġiet nelik, f'dak l-ammont ta' ilma, jek titfaw għatra dem, aktar xie xark iġom mal-bahar kollu, illi xark iġom għatra dem fil-bahar kollu, majma. Xorta ma nistax nifhem għaliex għandek toqgħod tqattar id-dem fil-puxxina u titfa' xar kemm. Sinjuri, għal aħħar darba dan kien shooter. Ekku.
Illi għamilna l-fuq minn 300 episodju. Ma waqafna qatt. Ħdud, sibtijiet, festi għaw. Kollox. Kollox intervistajna u koll mal-ħamsin ruħu iktar eh, fil-parti ta' nafejn intu ma xan mistoqsijiet u rridu jirrisponduna. Reġina fit-toro, intajna ma'kom, intajna ma' ħafna anzjani. Ma' tfal u koll, ma' tfal. Kenna ħafna mill-karattri kolla illi ġibnilkom waqt shooter tajjeb dawk għaddejjin il-ħin kollu. Għalhekk, f'ismi Daniel u Sander, f'isem id-Dan u San, il-kru u kull min kien involut f'Shooter, grazzi u għall-aħħar darba.